Milar te news thlir tu te chibai leh vek ule. Video thar nen kan rawn let leh ta a, vawiin chu khawvela milar ber ber ten kan nun in hma lam a pan zel theih nana thu rawn tha tak tak an sawi te e ngai thla teh ang, a ngaihnawm in a beng var thlak dawn hle a ni. Emma Watson chuan, Kan vai hian mahni thawnthu theuh kan nei a, mi thenkhat chuan mi nungchang pakhat kan hriat ve chauh atangin ngaihdan siam zung zungin kan judge zung zung thin. Thusawi lar tak pakhat chu i mi thianghlim hriat khan a hun kal tawh ah nun dang daih a nei ve a, tin misual nia i hriat pawh khan a nun thlak danglamna chance a nei ve bawk tih hi a ni. Hei hi a dik tak zet a, thil lo ti sual tawh mah se mihring te hi chu an in thlak thei a, a chhan chu misual tak pawh mihring ve tho a ni, mihring an nihna angin hmangaih i tum ve a ngai a ni. Chutiangin kan famkim lohna hi kan pawm thiam a ngai a. A chhan chu, mahni kan inpawm hma chu kan nun hian midangte a pawm thei lo thin. Mak tak maiin a inkungkaih tlat a ni. Nangma chungah ngei i zaidamna leh hriatthiamna te, khawngaihna te i neih chuan chu chu midang chungah pawh i tilang ve zel thei dawn a ni. Sawithiam har hle mah se hei hi thil kal kawp tlat a ni, tiin a sawi. Al Pacino chuan, Tuihna hian talent hi zuan khum chang a nei thin. Han ngaihtuah ve teh. Talent ngah tawk lo angin i lo inhre thei. Mahse, tuina i neih phawt chuan chu talent chuan engtik niah emaw chuan a rawn zawng hmu em em ang che, a ti bawk. Robert Downey Junior chuan, Mi tam tak bula ka lo sawi fo thin chu, hun khirh tak tawh chang hian beidawnna hi inhneh tir awl tak a ni. Mahse, hun rei tak nghah a ngai lo. Thil hi a rawn tha ve leh mai thin. Beidawng lova luhlul i chhuah a, i inhneh tir loh phawt chuan hun khirh tak a nga ngaih pawh hi amahin a lo fel ve leh mai thin. Chutiang chuan a ni kei pawn ka tih thin. Beidawn lai ka nei ngai lo. Leonardo DiCaprio pawhin Engtik lai pawha chakna min pe thintu chu thian tha tak tak siam leh chhungkua inzawmna neih that hi a ni, a ti. Thian leh chhungkua tih thumal hi inhmeh ka ti a, eng pawh ka nunah tawk ila. An bula hun hman chuan a hahdam thlak thin bakah zep nei lovin ka tan an inhawng em em thin a, chu chuan min ti lawm em em a ni, a ti. Bradley Cooper chuan, I rilru ang tak khang kal tawp rawh. I thil tih duh te, i thil tih duh dan te hian chhan an nei vek a, midang thu sawi vangin i ngaihdan paihthlak tir ngai chu. Nangmah ngei pawh i chhungrilin a duh ang ngei chu dang lovin ti tawp thin ang che. A chang chuan, min dal tu lian ber hi ka chhungril aw a lo ni thin. Chu chu thununa ngawih tir hmak a, mahni duh ang ngei chu tih hmak ngam tur a ni, tiin a sawi. Margot Robbie chuan, Advice tha ber pek tur che u ka hre mai rih lo. Mahse, miten eng thil nge ka tih ang tia min zawh ve changa ka sawi fo thin chu eng pawh ti rawh. Chu chu thil tha takah a chang thei a, emaw hlawhawm lohna a nih pawhin tun aia dinhmun tha ah i lo la din phah thei. Hreh nei lovin eng pawh chuh thawk mawp mawp mai rawh. Emma Stone pawhin heti hian a sawi a, Nangmah ngeiin thil chin thar, nangmah ti nangmah tu nei thin rawh, chu chu a pawimawh tak zet. Kei ngei pawhin a pawimawh zia lo hre hma ila, tun ai hian ka dinhmun a tha hma ngei ang. Role neih ve tumin ka audition ve nasa thin em em a, mahse tunah chuan internet leh thil dang dangte lo awm chho zelin, Midang tel lo pawhin project chi hrang hrang kan ti thei tawh a ni, a ti. Kate Winslet chuan, Kan nunah hian chona tam tak kan hmachhawn thin a, chung zinga lian bera ka ngaih chu kan thil tih tuma chian hi a ni. Hlawhtling taka thil tih tumin in buatsaih ila, ruahmanna tha tak te i lo nei thei. Chumi khami chu a tha ang tiin idea tha tak tak i lo nei ve a, mahse a huna boruak lo rit ta lutuk vang khan i tum loh deuhin i awm phah thei. Thil pawimawh tak chu Khawilai kil khatah emaw khan han awm la, i thil duh leh engvanga khata awm nge i nih tih kha rilru fim takin i inhrilh thar leh thin dawn nia tiin a sawi bawk. Jennifer Lawrence chuan, Mi tam tak hian hlawhchhamna ngaihtuahna chang hi kan hre miah lo thin. Awlsam takin, chu chu nih ka tum, chu chu neih ka tum kan ti a, mahse awlsam takin chutiang a thleng ngai lo, hlawhchham thei kan ni tih hriain hlawhchham chang pawha pawm thiam a ngai a ni, a ti bawk. Johnny Depp chuan, Kan thawk lak luh eng pawh mai hi a hlut zia i hre fiah thiam teh ang u. A tur ve rengah ngai lovin kan thawk luh leh thawk chhuah hi i ngai hlu ang u. A chhan chu minung kan la ni tihna a ni a, ka car a nung thei lo, ka zawh te a thi tih vel ai chuan thil ho te teah hian i lawm ang u. I hun liam tawh in a ti lung hnur che a, i hun lo la awm tur atan i rilru a hah in i hlau leh bawk a, chu zawng chu i ngaih tawh a, tun hun hi i lo theih nghilh thin, hei hi mi tam tak in thih ni thlengah an tih sual thin a ni, tiin Johnny Depp chuan a sawi bawk. Gary Oldman chuan, Ka hnathawh chak vak loh te hi ka thawk ve teuh tawh a, mahse mi pangai anga fa nei a mawhphurhna i chunga a tlak a, mi dang ang bawk a bil chi hrang hrang pek tur i lo neih ve chuan khawvel tak tak ah i chen a ngai a ni. Kum sawmhnih ka nih lai chuan ngaihtuah em em ka nei ngai meuh lo. Mahse khawvel boruak dik tak te mah han puitlin tak chuan i thil thunun theih loh zia i hrefiah thiam ve uar uar mai ang, a ti bawk. Benedict Cumberbatch pawhin character thenkhat play turin chhungte leh thiante hlata awm ngaihchang a awm thin. Kar tawpte pawh mahnia hman ngaihchang a awm thin. Eng thil pawh tih duh nei la in pumpekna hi a pawimawh thin. I eng emawni i hlan kha a ngai ve a, mahse, mahni in hloh loha kan that theih zawk nan her remthiam kha a pawimawh ve thung a ni, tiin a sawi ve bawk. Chakna zawng zawng nei vek kher lo mah ila kan theihtawp kan chhuah a nih phawt chuan eng emaw tal chu kan sual chhuak ve em em ang, tiin Milarte News chuan thlirtu zawng zawng te duhsakna kan hlan a che u, ni hman nuam vek u le.